Ngokugamuchira baba namai Chirozvi vatitungamira kusvikira pano vasina vagamuchira ngativafarira muzita raJesu avo administrator ngativafarire ngativafarire haleluya tinotenda vazvita vangani vatanga kusvika nhasi Somos irmãos, Zvairi churches. Vashoni wamanga musipa mususu somudzai maoko. Ah, mai anzi mai ana. Vakusandisura vanzi mai. Sukuru tenderi. Somudzai maoko mamuri kwere. Samuro karigere kusumudza maoko. Ah, nambokuona iye. Ndotokuzivai manga musipo, ndotokuzivai. Ah, vanga vasipo futi. Amai ana. Mamsipo. Eh, sumudzai maoko. Aiwa, imi sumudzai izvi simudzire miri. Tirokufarirai, tirokugamuchirai muzita raJesu. Haleluya. Haleluya. Tinotenda Mwari wamasimba ose akuitirai zvakanaka. Mufaro wangu kukuonai zvakare. e, zviso zvichipenya kudai pachikorekore tinoti kupenyerera ehe zvichipenyerera kudai mwari wamasimba ose akuitire zvakanaka isu tichiri vapenyu tiri kuchengetwa ameni ngatiende mushoko ramwari pane ephesians chapter 6 vaefeso chapter 6 vaefeso chapter 6 ndoda kuti uchivhura bhaibheri rako utaure mashoko mashoko mashoko pamberi pamwari ndoda kuti utaura uchirevesa iti ndikundisei hondo yemunyika yomweya ndikundise hondo yemunyika yomweya ndikundisei hondo yomunyika yomweya handirevani here nhasi panguva yemangwanana Pane hondo yaoda kukunda pangwe mangwanana. Amen we. Amen we. Imimi ndakutaure ndataura makuseni ndakati chechi inotanga na 10 na 12. Amakuseni eh, kandi chando kana tichi vanotondi drain zvisingamboiti. Baba manetera ndaita so. Unozwa akashumira kune vanhu vakangoti zii kunamata havanamate vanenge vakatokutarisa zvauri anotoita kuti mweya mutsvene aburuke ndiwe anoita kuti mwari abate muupenyu hwako ndiwe amen anointing kuti iflow muchechi ndiwe uri pauri pa mwari vanongoibudutsa ichongodai ichongodai paota pane chidzikemo saka makaoma imomomo ah, panoita nhamo panoita mariro ameni iti ndikundise hondo yomunyika yomweya ndikundisei hondo yomunyika yomweya ngauve munamato wako pazuva ranhasi pose paunofamba pose paunogara iti mwari ndikundise muhondo yomunyika yomweya uchimuka uchinyengetera iti mwari ndikundise hondo yomunyika yomweya uchinorara paunenge uri uchifamba uri mumota uri pabasa pako iti mwari ndikundise hondo yomunyika yomweya haleluya ngatiende pavhesi ya 12 ephesians chapter 6 pavhesi ya 12
Maefeso chapter 6 pavhesi ya 12 nokuti hatirwi nenyama neropa nokuti hatiite sei nokuti hatirwi nenyama neropa aha asi navabati navane simba namadzishe enyika Eri marino nemweya yakaipa yedenga.
Mazviita mweya mutsvene, mazviita gwayana raMwari. Ndinotenda nenyasha dziri mukati metende rino. Ndinotenda ndorikombata nechikari mukati moupenyu hwedu. Tikundise mweya mutsvene. Muhondo yomunyika yomweya nyasha dzenyu ngadzionekwe muzita rajesu haleluya iti ndikundisei hondo yemunyika yomweya ephesians chapter 6 pavhesi ya 12 new king james version inoti for we don't wrestle against flesh and blood Hatirwi nenyama neropa. Vana vari kunzwawo? Hatirwi nenyama neropa. Hondo yedu haizi yekuenda kujimu zvinoita vanhu verwrestling kana boxing. yokunoti mhasuru dzikure dzikure ndakakanda fight ndakanorova munhu adonhe kana kuti aite seaa zvedu zvakasiyana amenuwe hatirwe nenyama neropa zvoreva kuti uri kuti adhuava ndakaenda ndakanovatsika ndakanovatsika nyatsa kuti munhu atsika achitoda vakasimuka havafanire kuita hasha kuri kundurova inini vakasimuka vakada kungorova inini chete vatopinda munyama vatorwa neflesh and blood but zvavanoita adhure ndochokuti chaita iye munhu kuti awe kuzondisika chamutuma chii ndo chavanorwa nacho Amen. Amenowe. Ndipo pari kutaura kuti hatihwe nenyama neropa. Amenowe. Ungave nababa vanoroya, ungava natete vakaroya amai vako vakafa. Nomwe tichitaura kudai uchitoti handidi kuvaona kumba kwangu. Paunongoti handidi kuvaona kumba kwangu, uri kutorwa nenyama neropa. ameni we uchitoziva kuti bamukuru vanoroya zvisingaite ameni we vokuti kana vakasvika papa pako munosara muchirwara sarai muchirwara asi usavavenge ndakurwa kwedu akuzvi panyama neropa ah, ndine vanhu here nhasi pano ndine vanhu here nhasi pano ndachatiri kurwa nacho ndochataura number one iti principalities principalities zvorova chinhu chinonzi principality now zvinoita munyika yomweya makatorongeka chinonzi principality ndo chibaba chacho chamadhimoni sezvakaita zimbabwe inoyi pane patinogumira hatikwanise kuenda kusouth africa panotonzi apa ndo pabhodha penyaya potangirawo south africa potangirawo malawi mozambique saka chinonzi principality zvakafanana namunangagwa kuti amunangagwa vanokutonga muzimbabwe chete havayambukire kusouth africa kusouth africa kune variko saka muno muzimbabwe katakuenda munyika inonzi principality ndamunangagwa ndomukuru vanoona nechi nezviri munyika muno ndo zvakaita munyika yomweya amen we amen we tichitaura right now muzimbabwe muno mune principality mune maprincipalities mazidhimoni makuru anoongorora nyika yezimbabwe anodzikisira basa revana vamwari munyika yezimbabwe vana ri kundinzwera vana ri kundinzwera saka ari kutaura pana kuti hatihwe nenyama neropa asi nemaprincipalities zvoreva kuti maprincipalities haazi panyika ino but ari munyika yomweya saka hoto yedu iri munyika yomweya hapana ari kundinzwe pana ari kundinzwe pana ari kundinzwe wakaenda pana john chapter 4 pavhesa 24 inoti mwari mweya vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi mwari mweya vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi zvorova kuti kana vari mwari vari mweya nesu tinofanira kuva mweya kuti tikwanise kukuta hondo iri munyika yomweya tinofanira kupinda mumweya chaita kuti upenyu hwako hutendere panzvimbo imwe chete ina kuti hausi kukwanisa kukunda hondo iri munyika yomweya vana mukoma vainzi vamboona gandanga here pana ivava vachirwa hondo magandanga aigona inonzi gorira ufi aiwa mabhuni papaisarenda aitoziva kuti wakangotarisana chete nemagorira magandanga uma haa tinodonha ndikutaura zvenyika but wakatarisa pakarohwa pachimoyo yakanga isiri ground force vakati regai tiende pavari chaipo chaipo but pataakunovarova nendege tichibva mudenga ichibva yanorohwa chimoyo bva yabhombwa vanhu vachibva vafa zvisingaiti havana kurohwa neground force vakarohwa neair force zvoreva kuti nyika yese ah, inogadzira ground force neair force ah, vana ari kundinzwe vana ari kundinzwe zvoreva kuti air force haina kumira mushe Ndaa yakangodzimara yakusvikira yakusvikirai muripo makutorohwa ndaa paine kuri kusimuka uku ndege hamuzive kuti kwasimuka ndege but kana iri ground force unotoona kuti uyu akahwanda mwara but kana iri air force inonge kana yasvika yakubhomba saka pari kutaurwa panapa kuti atirwe nenyama neropa asi nemweya yeriba yemuchadenga vari kutaura kuti kukunda kwedu kuri munyika yemuchadenga ndinodikleya pazuva ranhasi kuti mweya mucheneka akukundise muhondo yemunyika yemuchadenga Amen. Amen. Amen. Amen. zvoreva kuti wakakunda nyika yomweya nepasi pano wakunda saka pano pauro ari kuti atirwe nenyama neropa but against principalities against powers rikendi mhanyi time yangu yaperi zva zvakawanza zvoda kududzira pana against powers now vari kunzi powers masimba Pane masimba aripo asingaonekwa nemaziso enyama. Amen we. Amen we. Pane masimba aripo okuti kana uchifamba sedzimwe nzvimbo dzataifamba kumusha kwedu uchifamba kudai so waingozobvunzi kuti nyau nyau nyau ukutarisa kuti kutendera kuti pane munhu here pane chii chaitika oshaya kana hwani munhu otozonzwa mumwe munhu akutaura kuti ah, nzvimbo yepaye paye haite chii chiri kuitika pane mapowers aripo kana vanhu chaivo vakasvika chaivo kungosvika mumba make unongonzwa muchingorema kuti imba manhengi vakaita sei kumwe nerema imo kurema kurema kuti urema kuti akakomana kana wakada kugara two hours unogara 10 minutes unatsoo chii chiri kuitika mune mapowers arimo munhu chaiyo kusvika kumhurisa nemunhu makadii makadii a ah, makadii kunyange wakanyemwerera kana kanyemwero unokonzwa kuti munhu yakarema chii chiri kuitika pane mapowers saka iwayo mapowers asingaonekwe ndoari kunzi ndoatinova nawo munyika yomweya amenoe amenoe rechita zvinonzi tinorwa nemarulers no marulers ari kutaurwa vanotonga munyika yerima ine wekuti vakatarisa muno mune majudges arimo muno vanotonga vavakazotarisa zvakare pane anonzi materitorial demons okuti dhimoni rinotonga muno mucranbor handi dhimoni rinotonga kuhetfield kana kuapwel ndesaka uchiona kuti mapurisa pakanzi pabiwa mota ava mhanyire kucranbor vanomhanyira kwaifiridzana kufira kumfakozido anotoziva kuno ikoko ndokunorohwa mota nemhaka yei ndodhimoni racho ririko remuteritori vakanzwa kunzi pamba papazwa munhu acho anga akabata bhebhani nesimbi nechi vanomhanyira kuepwevi vanotoziva kuti ndokune dhimoni racho iroro ameniwe ameniwe ameniwe zvoreva kuti nzvimbo yega yega ine inonzi territorial demon ine dhimoni rinotonga munzvimbo the devil is a liar vanzi uchiona kuti wakapinda muguta ah, shamwari wakatadza kurovana nemadhimoni ayo anoita kuti uite zva anoda unoti life yako isimuke upenyu hwaka usimuke kunyange wakapinda muguta uchisimuka but paunopinda muguta imomo unoona upenyu hwako wadzikira nemhaka ye pane materitorial demons anoti muno hatidai muno hausimuke muno haudai muno unodai ndo zviri kutaurwa pano kunzi atirwe nenyama neropa asi nemweya yerima yemuchadenga vanotonga mucha denga munyika yerima shamwari mukati meupenyu hwako wakavakunda ivavo wakakunda munyika yomweya nepasi wakunda amenoe amenoe amenoe amenoe iti ndikundisei hondo yemunyika yomweya ndikundisei hondo yemunyika yomweya pane anonzi maspiritual horse of wickedness kana kuti maspiritual wickedness against spiritual horse of wickedness in the heavenly places no anonzi maspiritual wickedness madhimoni anotonga vanhu anotevera ropa anouyisa zvitema muvana vamwari zvinonzi inyukwiti chitema chinonzi inyukwiti chitema chinotevera rudzi chivi chakabata vasekuru chobata baba chobata mwana vatochiona kuti mumwe baba kana vangana vakadzi tini sekuru vangana vakadzi fo newowo kunyanga uri nehwane but kunzwa kune fo five magirlfriends hazvina kutanga newe anonzi mas wickedness anohwa nefamily yekwenyu kuti zvakabata sekuru ndozviri kubata iwewe ndozviri kubata vana vako saka pari kutaurwa pano kudzatirwe nenyama neropa asi nemweya yerima yekuchadenga maspiritual wickedness shamari maspiritual wickedness anotosi Ziva zvakanga zvakaita sekuru akatogara pana sekuru saka anouya ogara pauri pani ndinodeclare pamwe mamananalo kuti hakuna maspiritual wickedness achakukurira ngauve munamata wako kuti jehovha ndikundisei hondo yemunyika yomweya rega ndikutaurire kuti hatirwe nenyama neropa but tinokunda varume

kachimanifesta kachiti mwari vanga vakamuti grade seven anofanira kubuda neseven units asi sitakamubudisa ne24 units asi mwari vanga vakati anofanira kubuda neseven units adori kunzwa zvoreva kuti life yako yakatopera nechekare ameniwe yeah.

How do we say change? Daniel paakaverenga bhuku rajeremani ndo paakanzwisa kuti after 70 years vana veisraeri vada kubva mubhabhironi vachienda kukenani kati vachienda kwaisraeri kwavakabva kujerusaremu zvoreva kuti bhaibheri shoko ramwari pamatenyo chapta 10 ndopaakutaura ngirosi gabriel achitaura kuna dhaniel anoti dhaniel pawakatanga kunzwisisa pawakatanga kunamata ipapo dhaniel akaita 21 days prayed fasting asingadye asingamwe mvura dry fasting ndoba kuti pavakatanga kunzwisisa kuti vana veisraeri taimi yavo yakwana yokuti vabve mubhabhironi vadzokere jerusarema bhaibheri rinoti mwari vakakupindura vanonzwise pa kwete kwete paakatanga kunamata iwo paakatanga kunzwisisa paakatanga kuverenga shoko raprofita jeremaya achikonzwisisa chete achizotanga kuronga kuti saka zvadai ndinofanira kunamata ndinofanira kutsanya mwari vanga vatomupindura nechekana vati bhaibhiro varati asi muchinda wepeshiya akandibata for 21 days and munyika yomweya ndakabatwa 21 days kuti ndisauye nemhinduro kwauri uri kuona kuti zvinoita hondo pane mhinduro yako yakabatwa munyika yomweya vamwe venyu muri kutsanya muchinamata but mwari vakakupindura nechekare vamwe venyu uri kuti sei mwari vasingandipindure shamwari mwari vakakupindura nechekare but pane hondo iri munyika yemweya yaunofanira kukunda kana wakunda hondo iyoyo hakuna zvinoramba pasapa ndine vanhu here pange vanga vanano

hondo yemunyika yomweya napanyika wakunda varume hondo yako haisi panyika hondo yako haisi kuna tete pati inorwirwa munyika yomweya shanda masote kahatekeya masoyo jesus saka daniel 21 days dzaakatsanya anga apindurwa namwari nechika amen zvauri kuchemerero izvozvo mwari akupindura nechikari vati dambudziko rikodo rokuti hausi kukwanisa kupinda munyika yomweya unokunda hono Zakati Mwari ava mweya vanomunamata ngavamunamate mumweya nomuzvokwadi saka kuti ukunde hondo dziri munyika yomweya unofanira kupinda mumweya wokunda hondo dziri munyika yomweya amen amen advantage ine munhu anonzi profeti ndapana pasta na profeti evangelist chi advantage yaprofeti ndeyokuti pasta anenge achirwa paground force but profeti anenge achirwa munyika yemweya ndamunyika yemweya anotanga kuona kuri kugadzirwa chombo munyika yomweya anotanga kuona munhu ari kukuenda kun'anga anotanga kuona hondo dziri kuitika then aona hondo idzodzo otanga kuhwa nadzo munyika yemweya vana ari kundinzwa vana ari kundinzwa vana ari kundinzwa newe nda kukusiyira nyasha dzinasi ndati newe nda kukusiyira nyasha dzinasi ndakumusha kwedu pane raini rekunzi rainzi rekwabere takataka uh, uh, uh, mafutori vamwe vacho vaita nhingi taifudza navo mombe vanga vari nomukoma anga anga ari musochi saka aita akauya nguva abva nguva ihondeyoita vanga vari makamafurashi nechi maskipa echi vachingosiyira nevaning'ina vacho nanababa vacho saka tichifudza mombewo tiri navo taingoona vakarova zvimakamaflashe achive zera redu tichiti akomana zvenyu munana bharadha vemusoja ndovabvaisa maoko muhomwe akapfeka chikabuda chikamafla kunyange chiri chihombe chake chakatosungwa but chakangotaonekwa chekuti mukoma wangu musoja izvozvo unotaita kuti zveshuwa mukoma wake musoja nemhaka ye nemhaka yekamafurashi yaakapfeka newewo mwana wepacrc baba vako muporofita neuwo pfekawo kamafurashi echiporofita

VaAmelekaiti vakavaona vachida kuvadzivisa. Unomboziva kuti pese paunofamba pane hondo dzinotumirwa kunzi dzikudzivise kuti usende destiny yako. vasvika kurwa navo bhaibheri shoko ramwari roti mozisi vachibva atora huri naaroni vachibva vaenda kugomo vari vatatu Mozisi ndokurayira Joshua kuti chitora vanhu uende navo pasi monorwa. Mozisi naHuri naAroni havana kuenda kuhondo. Akaenda kuhondo ndiJoshua, but Mozisi naHuri naAroni vakaenda mugomo. Amen we. Amen we. Gomo chinira nzvimbo yokunyengetera yekukunda hondo. Vari mugomo kudaro zvinonzi Moses aita akasimudza maoko ake Joshua ari kuhondo aikunda. Ngakuti uone baba. Moses aka maoko akarema akadzikisa Joshua wokutwa ore ivo chombozvibvunza mubvunzo wokuti vanhu vatatu vari mugomo nevanhu vari kurwa vari pasi vanhu kwavari vari kurwa apa pakati apa hapana foni hapana chii aitaura kuti ezvino mozisi asumudza maoko chikundai ezvino mozisi adzikisa maoko maakukundwa ndiyani panotopafungepa izvo ndozvotoratidza kuti pakanga parina mozisi naarona womgo
hondo yairwiwa yairwiwa munyika yomweya ameniwe ameniwe saka paikundwa mozisi achidzikisa maoko painamata ari munyika yomweya joshua aikundwa zvoreva kuti shamari hondo yako wakakundwa munyika yomweya nelaifi yako pasi yakundwa vatochora kuti vanhu wakarota ah, uri papati uchidya uri neshamari dzako uchifara uchidya watokundwa

Ndikachati unondigadzirira tafura pamberi pavadzivisi vangu ndakutaura mukati mezuva ranhasi kuti sevhisi ine ichipera hakuna hondo yochakundikana tiri kuda vanhu vanopinda munyika yomweya vanonorwa hondo kana wapinda munyika yomweya

mulife yako nezita rajesu
iti ndikundisei hondo yomunyika yomweya zvoreva kuti paari kusimudza maoko ari kunyengetera ari munyika yomweya ndosaka muchiona pange pandinodeclare pano ndichinamata ndinoti ndinopinda munyika yomweya ndinonovhovhonora

vari mugomo vachipinda munyika yomweya hondo ichikundwa najoshua rega nditaure kuti mozisi muri mwari aroni muri jesu muri mweya mutsvene ivavo vanhu vatatala ndo inotaurwa kuti najehovha ndinovamba hondo

hazvina basa pane mhiko dzakaitwa the bible says upon this rock i will build my church in the gates of hell shall not prevail against it ndinodeclare mazuva ranhasi kuti hakuna mweya yechina ichakukonda iwe ndiri kunzwa nyasha zokukonda munyika yemweya

Jesus, the devil is a lie. The devil is a lie. rega ndipedze na first kings 22 ndakuda kunamata pane nyasha dzandiri kunzwa unozonoverenga second first samuel chapter 17 pavhesa 47 inotaura dhavhidhi kuti zvino kuti ungano iyo yose Iziva kuti Jehovha haaponese nemunondo kana nepfumo nokuti kurwa ndekwaJehovha. Oh my God! Ava vakatarisa vana Sauro vaenda kuhondo vanoita 40 days and 40 nights havachimhanya ah, mumatende chii chiri kuitika vari kurwa nenyama neropa but dhavhidha achisvika ndopaakutaura kuti ungano ino ina sauro neungano iri kuna goriyati ngaizvizive kuti kurwa uku akuzi kwemunoto akuzi kwepfuma asi ndekwejehovha nongo kutaura ari kutaura kuti kurwa uku kuri munyika yomweya hakuzi musimba riri muna goriyati kana vari vana sauro nanashama vaiti vakaona goriyati richitarisa nokuti vari munyama vaidudutsa ndaa kana uri munyama haukwanisi kunorova akasimba munyama nokuti iwe uri mudiki bati dhavhidhi ari mudiki kudaro anoti hondoi ndoyo mumweya hondoi yatopera nechekare

pavhesi ya4 na 5 paita mumwe murume anonzi ahabhi najehoshafati ahabhi akanga ari mambo kwaisraeri jehoshafati akanga ari mambo kwajudha saka jehoshafati
vatezvara vake akashanyira vatezvara vake kuti anoona kuti vatezvara vakaita sei vari pakati pokukurukura zvakanzi munozvizive here naapi kuti ramoti giriyadhi inzvimbo yeduwa but yakatorwa asi isu takangonyarara mm. jehoshafati anoti haatezvara masoja angu vanhu vangu ndevenyu ngatiendei tinorwa vaye vakuda kuenda pane shoko rinotaurwa najehoshafati anoti tisati taenda pane vaprofita here tigonzwa izwi ramwari mm. nasha the devils liar ari kuti tiende kuhondo tisati taona kuti munyika yomweya makamira sei panoshedza vaporofita vaporofita vanotaura kuti mambo endai nerugare vamwe vachibva vagadzira nyanga zvakanzi taona muchitunga asiriya muchitunga vavengi endai nerugare jehoshafati achibva anyumwa pane zvimwe zvinhu zvokungonyumwa zuva achibva ati hapana here muprofita wajehovha pane maprofita pane vaprofita vajehovha zvakanzi na zvakanzi naahabhi aripo anonzi mikaya but ndakamuvenga mm, ndakamuvenga rega ndikutaurire shamwari kuti nhau haize kuvenga wakaona uchitovenga wakutorwa nenyama rega ndikutaura hanzvadzi rega ndikutaure baba rega ndikutaura mai kana muri nemunhu wamakaisa pachipfuwa kwanti pahana wamunovenga ende munomuregerera inamatai kuna mwari kuti mweya mutsvene ndibetserei kunyamba akakutuka kunyamba akakurwadzisa eh, kunyange murume wako eh, akaenda ku, akaenda kunze eh, akauya nechirwere eh, asi muregerere eh, ndawakasamuregerera eh, wakamusunga eh, wakatosunga life yako eh, wakatosunga mablessings ako eh, that's also what vanhu vakawanda eh, vanonamata sereke eh, asi havasimuke muupenyu eh, nemhaka iyi eh, pane vanhu vavakasunga eh, but rega ndikutaurire eh, kaira kusimuka upenyu iva nemweya kuregerera iva nemweya werudo ndaakakutadziva havazi baba mukuru asi ndisatani but mwahabhi pano anovenga munhu anoda kumuyambutsa anoti ende munomudana munhu akaenda kunomudana achinosvika kuna mikaya anoti mikaya zvanzi namambo uya but vamwe vaporofita vaprofita zvakanaka pamusoro pamambo uchiprofitawo zvakanaka ndinofara naprofita mikaya anoti zvandinoudzwa nedenga zvandinoudzwa namwari zvandinoona munyika yomweya ndo zvandinoudza mambo taneta nevanhu vasingatauri nechokwadi mucheche chamari kutaura chokwadi azvive kuti wakavenga munhu kutaura chokwadi munhu uri kumubvisa kugehena uchimuendesa kudenga asvika mikaya anoti mambo endai zvenyu but nzira haina kumira mushe ndaona israeri yaparara yaita samakwai asi vamufudzi apa achibva amai wazviona zvandataura kajehoshafati ataure zvakanaka pamusoro pangu but nhau yangu iri pakuti vasati vaenda zvoashafati anoti ngatimbonzwei munyika yomweya kuti makambomira sei ndinotikireya pazuva ranhasi its high time yekuti crc timbonzwa munyika yomweya kuti makamira sei vati zvauri kurwa nazvo

suffer a violent and the violent shall take it by force tiri kuda vanhu vanoti enough is enough handichada kurarama upenyu hwandiri kurarama regai ndimboenda munyika yomweya ndiri kuda munhu iko zvino anoti regai timbopinda munyika yomweya to inotaurwa

Shatosetebiyedabacha, rekotoshotomasondamaha, rentamakatobachandamaso. Pray, pray, pray, pray, pray. Shamarina uye hondo ndati kuti life yako isimuke chimbopinda munyika yomweya uone zvakabatwa munyika yomweya the devil is alive the devil is alive ndinorekedzera moto wedenga

Stendi yako ngairegedzwe, haurambe uchiroja iwe, haurambe uchiroja iwe. Imba yako yakariliswa, basa rako rakariliswa nezita raJesu. Chimbopinda munyika yomweya, ita nharo uri munyika yomweya, tonda hondo munyika yomweya. kunda hondo munyika yomweya reta pakatosha para parenda renda ravakatosha

pane zvakutoitika right uno wakamira pauripa ndinopinda munyika yomwena right now right now right now chose chakabatwa munyika yomweya kachirekedzi ndinoparadza masikbaks ose unorwa nelife yako destiny yakakabatwa munyika yomweya ngairekedzwe ndinorekedzera moto ndinorekedzera moto reketa pakadoma shanda masoto edabacha

Simudza kutenda kwako uri pauri ipapo. Jesus. Tendera anointing iri kusimudza uri pauri ipapo. Mweya mutsvene ngaakubetsere kupinda munyika yomweya. Aha. Uh -huh. pane zvakutoitika wakamira pauri ipapo pane zvakuitika munyika yemweya right now takunovhovhonora chese chakabatwa munyika yomweya jesus Jesus. Jesus. Life yako irambe yakabatwa. Upenyu wako urambe wakabatwa. Nezita la Jesu Kristo wa Nazareta. Nezita la Jesu Kristo wa Nazareta. Father, the mighty name of Jesus. We thank you for anointing. We thank you for glory. Yes, Lord. Ngatipe chipo chokubeba pamberi paMwari. Tenda Mwari uri pauri papo. Tenda Mwari uri pauri papo. Iti ndikundisei hondo. ndikundisei hondo yemunyika yomweya pose paunofamba taura munamato ngave munamato wako uchinorara ngave munamato wako uchimuka ngave munamato wako iti mwari ndikundise hondo munyika yomweya jesus takamira kudaro tatitomatotorana fofarinyedu pamberi pamwari Bata love offering yako. Bata love offering yako.